Helo, shwmae, croeso nôl i sianel Pop Ti. Nawr, pam i fi di gwisgo yn Kit Cymru a pam bod y baneri lan tu ôl i fi? Wel, wrth gwrs, achos fod geme rhagbrofol Cwpan y Byd nawr. Beth i fi mynd i neud yn y fideo heddi yw ymateb i'r geme sy wedi bod ac edrych ymlaen i'r gêm ola. Ond, cyn i ni fyn mlan a'r fideo, newch yn siŵr bod chi'n tan-ysgrifio isod er mwyn neud yn siŵr bod chi ddim yn colli mas. Na. Serious. Gwasga'r bwtwn. Nawr, gall tîm garfan Cymru ei gyhoeddi ache yn ôl erbyn nawr, ac o dynnu tîm cryf iawn. Ond wrth gwrs, dyw pethe ddim mor hawdd â hynna. Achos, i ni 'di llwyddo ryw ffordd i gael loads o anafiade, A mae rhai o chwaraewyr ni ddim 'di cael teithio gyda'r garfan. Nawr, achos bod lwc Cymru mor dda, roedd 'na naw chwaraewr oedd ddim yn gallu teithio gyda'r garfan achos bod nhw naill ai wedi pigo anaflan neu achos yr hen Covid 19. A ni wedi colli lot o chwaraewyr da iawn o'r garfan erbyn hyn. Mae Kiefer Moore achos Covid, a mae Aaron Ramsey David Brooks yn un o'r naw o'r chwaraewyr, a, na i ddim gweud celwydd wrthoch chi, o'n i bach yn nyrfys am y gêm yn erbyn Belarws. Nid achos fi ddim yn meddwl y lle ni fydd i nhw fel arfer, ond jyst achos y garfan oedd allan yn chwarae. Nawr, er oedd 'da ni tîm mas yn chwarae oedd bach yn wahanol i'r tîm y ni fel arfer yn cael, wrth gwrs, wnaethon ni lwyddo i ennill, er, Oedd e ddim yn hawdd. A diolch i'r boi sy wastod yn cael ni mas o drwbwl pan fo angen, ie, Gareth Bale. Ath Gareth Bale sgoriau gôl gynta mewn 16 gêm i Gymru, a nid yn unig hwnna, llwyddodd e i gael hat-tric. Felly, diolch yn fawr iddo fe am hwnna. Oedd angen e. Wedyn, dath y gêm gynta yn y gystadleuaeth, Gemau rhagbrofol Cwpan y Byd. Ni nawr wedi cael dechreuad da iawn i'r gystadleuaeth. Ond y cwestiwn mawr yw, ydw i'n meddwl neith Cymru cwalifeio? Nawr, cyn bo fi'n gweud beth i fi meddwl, fi moyn i chi fyn isod a rowch yn y sylwade os i chi'n meddwl neith Cymru fyn i twrnament Cwpan y Byd neu ddim. Ni wedi chwarae llai o gemau na'r time sydd uwch ben ni, felly, Mae pethe yn edrych yn dda. A ma 'da ni cwpwl o dîme da iawn yn ein grŵp ni. Mae Belarus ac Estonia yn draddodiadol ddim 'di bod yn dîme mawr, felly fi'n credu allwn ni weud bod dim angen i ni i becso cymaint amdanyn nhw. Ond, yn ogystal â nhw, Mae dŷ ni y Czech Republic a Gwlad Belg yn ein grŵp ni. Gwlad Belg yw wrth gwrs y tîm sydd yn safle cynta o ran standings FIFA, sy'n meddwl really taw nhw yw'r tîm gore yn y byd. O fi mynd i roi barn fi ar ble neith Cymru orffen, y gystadleuaeth yma. Fi'n meddwl yn sicr neith Cymru lwyddo i fynd drwyddo i dwrnament Cwpan y Byd, a twrnament Cwpan y Byd gynta fydda i 'di gweld Cymru'n chware yn ers i fi gael 'y ngeni. Felly, o ran y rownd yma o gemau rhagbrofol Cwpan y Byd, 'yn ni 'di gorffen am nawr, ond pidwch â becso achos fydd Cymru nôl yn y hydref i chware yn erbyn y Czechiaid. Cofiwch i danysgrifio i Popty i hoffi'r fideo ac yn bwysicach, i roi gwybod i fi yn y sylwadau os y'ch chi'n meddwl newn ni weld Cymru yn chwarae yng Nghwpan y Byd. Tan y fideo nesa, tara!